Ahoana no fomba ahafahantsika mamaha ihany koa ny sehatry ny satria mitaraina daholo ilay mpisehatra amin'izao fotoana izao an. Ny vahiny ihany koa mety ho hatahotra maka aty Madagasikara. Ny image-ntsika aloha atao tsara. Manome vahaolana momba ny tourisme aho tompoko. Ny image-ntsika aloha atao tsara satria image-ntsika io an voakasika an'io daholo ny zavatra rehetra. Ny image-ntsika atao tsara hoe tsika atokisana, tsika tsy mandainga. Important zay hoe zao ny isan'ny coronavirus eto amintsika dia tenenina amin'ny marina hoe zao ny isan'ny coronavirus dia mba miezaka tsika izany manome image tsara satria raha vao ratsy ilay image tsika hoe ripaka be dia be ny olona maty tao Tananarivo a dia tsy matahotra ny olona katy ka ny image atao tsara dia fehezina tsara ilay aretina aloha fa raha tsy izany tsy miainga io resaka tourisme io dia ny fivoahan'ireo anareo raha androany anie tsika ho traitsika zao toamasina e toamasina zao fa tsara ny situation ekena fa mbola misy corona kely vitsivitsy a fa taloha anie dimampolo isan'andro quatre vingt isan'andro ny corona e zao efa milamina de raha za zao am plasin'ny fitondrana dia Bon, nareo reunionnais misy vol direct makany Toamasina. Manaova test nareo. Mahazo mivaly ny test, mankanesa anie Toamasina. Tsy hitondra aretina izy, izy olona tester. De ny olona avy ao Toamasina akany la Réunion de manaova test nareo. De makany la Réunion nareo de sokafo. Sokafo. Sokafo. Ny fizahantany eto amintsika ny olona tsy handeha sambo akaty a Madagascar eny e misy ny paquebot fa hoe handeha mandalo fotsiny le paquebot fa tsy hoe olona handeha hipetraka aty ireny fa ny olona handeha aty a passe quinze jours eto an-toerana tsy maintsy mandeha roplanina afaka sokafana tsara io fa ny fanjakana matahotra fanjakana tsy nahavoafehy a olona valo amby dimampolo avy any ivelany dia matahotra izy mifehy androany zany avy ao vao miresaka isan'andro amin'ny directeur général ny MSC MSC zao a Voly nandefa croisière aty, ny Costa koa croisière, voly nandefa croisière aty, fa ny fanjakana antsika matahotra. Misy izao an, tantsambo malagasy mbola any amin'ny eninjato any tavela any ivelany. Dia ireny tantsambo malagasy ireny an, matahotra ny fanjakana handray an'i zareo aty. Nefa nisy telopolo izao teo an, ny tantsambo MSC tonga dia voakarakara tsara. MSN mandoa an'le frais, mandoa roplan anakiray e! Vonona izy andoa an'le frais ho andefasan'le tantsambontsika malagasy tavela any ivelany a! Ary andoa an'le mise en quarantaine eto e! Fa le fanjakana antsika mintsy vao misy zavatra vaovao de matahotra! Satria izy tsy zatra, mbola tsy niaina resaka valanaretina le fanjakana ka izy a! Tsy tsy andrasana aminy zay fa ny andrasana aminy a! Henoy ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpiasan'ny fahasalamana mahay hoe zao ny fomba fijerena fa ny mpiasan'ny fahasalamana tsy henoina dia zay no tonga antsika sahirana. Miresaka an'izay ianao dia ny tsaroako aloha misy an'ilay programa goavana be izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, Andriamatoa Laurent Ratsiraka hoe hanangana an'ireny hôtel cinq étoiles lehibe ireny an, io ary izao fa toa ohatry ny hoe nisy arabo ihany koa izany tonga teto amintsika izany an, hanangana an'izay hôtely izay any amin'ny faritr'i Menabe any asa raha fantatrao an. Ny fanontaniana tiako apetraka dia hoe inona no tokony lalàna mifehy an'ity resaka fandrarana amin'ny resaka fizahantany ity an? Non, problème fizahantany voalohany e! Manahirana be mantsy satria karazan'olona sahala aminay ahoana izany no tokony hahazo an'ilay sehatra amin'izao fotoana izao sa hoe manao ahoana? Somary betsaka ihany ny mpandrary malagasy somary voatosi-botanana ao anatin'ilay izy an! Efa nitantana an'io departemanta io ianao no ametrahako an'izay fanontaniana izay? Zavatra tsy mety atao ny fanjakana izao an, dia betsaka ilay olona investisseur teto an-toerana rendreto ankilabao dia Fa malalaka sy mangarahara ve ny fangatahana an'izay zavatra io? Dia ny tany tadiavin'ny zareo indray hamena olon-kafa izay mbola tsy nankaty dia za mahita hoe tsy dia madio izay zavatra izay satria mety business eo anivon'ny fitondrana izany zavatra ratsy izany ianao mila manome tosika Ho an'ny mpandraharaha malagasy, tsy ianao indray androany hoe hamorona usine hanao tomobile, dia ny mpandraharaha malagasy anie afaka asianao mamorona usine hanao tomobile e! Hanafatra moto indray ny fanjakana, mpandraharaha malagasy be dia be manafatra moto e! Donc izany a, tsy tokony hanao concurrence amin'ny olona eto an-toerana fa hampiroborobo ny toekarena eto an-toerana.

Akaikin'ny fanjakana ilay olona dia nahazo marché ohatra, nahazo tany ohatra, dia rehefa miova ilay fitondrana dia enjehina amin'izay iny olona iny. Izay anie no tena gravy eto amintsika e! Izay no tena gravy eto amintsika. Donc izany ohatran'ny hoe izaho izao mahita fa enjehin'ny fanjakana ny orinasa Ravinala Airport satria hono Tsy momba an'io ny fitondrana satria fitondrana taloha nanao an'ilay Ravinala Airport. Tsy normal izany. Tsika izany raha vao mbola hifanenjika eto foana dia tsy handroso mihitsy ny firenena. Ary ny fitondrana raha vao ny tanjona ny hanankarena eo am-pitantanana fa tsy mitsinjo ny vahoaka malagasy dia latsaka katerena lava ny firenentsika. Izany hoe ianao tsoky mitady tombontsoa anao. Fa ny tombotsoan'ny firenena malagasy. Nefa zareo te hanao business lava, te hanao an'izao lava, tsy mety reny. Donc zany an, amin'ny fizahantany an, anisan'ny zavatra voalohany dia ny resaka fitaterana an'habakabaka. Tamin'ny za ministra ny fizahantany, sorako an'ilay ministra nandimby anà, fa nanao conférence internationale tao amin'ny Carlton, izay nivo- ni- nitongavan'ny bailleurs rehetra, dia zahako ny nahita an'ilay thème hoe, Le tourisme seul peut-il developper Madagascar? Zany hoe fizahatany irery ve dia afaka mampandroso ny firenena? Zay le thème. Dia roa andro alohan' iny moa zany ny soloina ny gouvernement dia zahako zany anisan' ilay lasa fa nanaiky le ministra nisorako azy dimy na dimy ena, Monsieur Brunelle, député ankehitriny, vice président ny Assemblée, izy zany niteny hoe aa tohizo foana le acte io atao le le zavatra, Dia talatsin'io an, zavatra mazava dia ny fifamoivoizana an'habakabaka sy ny fifamoivoizana terrestre atao faran'izay malalaka, faran'izay tsotra. Izany hoe tsy normal antsika avy eto ianao mankany Toamasina dia mandoa hatramin'ny un million d'ariary indraindray nefany quarante cinq minutes de vol nefany tokony any amin'ny deux cent mille ariary. Zay zay mahatonga ny vahoaka malagasy tsy afaka mi voyage. Firy ny firy amin' ny olona eto Antananarivo efa nahita an'izany Nosy Be izany? Vitsy dia vitsy. Firy any amin'ny vahoakan'i Nosy Be efa nahita Antananarivo? Vitsy dia vitsy. Tsika izany ao ato anatiny izany tsisy serasera tsy afaka mi satria le politika tsika momba ny fizahantany izany an, na fizahantany eto anatiny io na fizahantany hoe tsy laharam-pahamehana. Tsika izany lahara tsika izany raha naturel ho an'i Madagasikara dia. deux secteurs tena hoe naturel, vocation naturel antsika. Agriculture aloha voalohany, dikan'ny agriculture fambolena zany an, dikan'izany anatin'izany ny jono sy ny fiompiana. Iny ny voalohany. Fanjakana ankehitriny ve mba miresaka momba an'izany? Jamais. Fanjakana ankehitriny an, zavatra resahiny dia manamboatra stade. Andrasana ny fanjakana ve hanamboatra stade? Fanjakana ankehitriny rehefa ny zavatra resahiny dia hanao immeuble anankiray. Privé anie manao an'izany e. Ameo voly sehatr'asa ilay privé a, fa tsy hoe zavatra andeha foronina ao dia jereo fa naheno aho fa raha vao hopitaly manara-penitra hono dia ampian'ny fitondrana hono tamin'ny toerana sasany fa raha vao hopitaly ilay tsotra izany dia tsy ampiana. ampio le hopitaly rehetra indrindra indrindra le efa teo taloha reny satria reny tena hopitaly ngeza reny tena raha mitondra anjara biriky amizany anao de de tena hoe mampandroso le firenena fa tsy hoe amorona zava-baovao foana satria ho an'ny ho an'ny voninahitranao non Ho ho firenena tsinjovina fa voninahitra anao zany a tokony any rehefa enao filoha pirenena zany a de efa nahazo voninahitra anao zany. Efa avadika sy hafa ianao fa maranako ny resaka fizahantany teo satria ny tiako insister kely manolotra anao a any frantsa asa raha efa henonao ny vaovao fa ny valopolo isanjato ny karaman'ny hotelier rehetra de ho alohan'ny fanjakana hatramin'ny faran'ny taona zany zava-misy Afaka nataontsika zany. Nefa madagasikara manao ahoana? Subvention antsika. Zay no niverenako e, miala tsiny aminao fa marina ny teninao teo an, misaotra. Mesure tokony raisin'ny fanjakana dia tsotra, lafiny fahasalamana efa resantsika tsy verena intsony fa ny lafiny ara economique raisiko ohatra, iza daholo nareo ny hotels restaurants mijaly tanatin'ity confinement zarizary ity, satria tsy tiako miteny an'ilay confinement satria tsy izy io, bref. dia miteny ohatra hoe za hotel zao a zao ny isan'ny mpiasa ato amiko a dia rola roa tsy hihinan-kanina efa efa-bolana bon ok ary aleo raisinay a roa volana amin'ny karama ny zareo a dia amenay nareo a dia nareo koa mba mahazo fanampiana kely zay ny tena izy zay ny zavatra mitranga Amin'io plan de relance ataon'ny Union Européenne io a, misy sept cent milliards de dollars io a, zany io plan de relance io. Iza koa nareo, za ko a maçon, be dia be zao maçon tsy miasa, ingénieur tsy miasa manantona lahy ko, ny mpiasa madinika tsy miasa, reny a raha ohatra zareo ka mpiasa legal dia afaka raisina doholy a, ny orinasa misy anazy a, dia amena le fanampiana io. Fanampiana io a efa nataon'ny Groupement des entreprises de Madagascar anie e. Hoe ny zavatra tadiavinay dia trois cent millions dollars e! Jerevinao ny vola azontsika otrinona? Dia izay no tadiavin'ny zareo mba ahafany mi relancer ny activités-ny. Aza adino fa renao miteresaka geste barrière. Dikan'izany mila mividy gel izy izany. Dikan'izany mila mividy masque izy izany. Dikan'izany mila ahena ny olona miasa fa hoe miasa ny ampahany raha plus dray miasa ny ampahany. Misy fiantraikany ara-bola daholo izany. Dia iza zde fa andoha an'ireny. Teny ny fanjakana hoe nareo tsy mahazo mandroaka olona. Ok tsy mahazo mandroaka fa ahoana ny afahanay mandoa ny karamany. Dia raha misy fanampiana avy amin'ny fanjakana andoavana ny karamany dia milamina. Izay mahatonga an'ako hoe manomboka androany. Mbola very koa ny hatreto, mbola afahantsika manao an'izany avokoa ve ireny vola voaraintsika ireny? Tsisy olana, Roland Ratsiraka. Tsisy olana. Efa voalazako teo aho fa. Tsisy fanarahamaso satria ny ny fitondrana izy ao anatiny ara tsy afaka mifampiteny de lasa tsy any amin'ny laharam-pahamehana ny vola zay nahatonga ministra ny tafavoaka ministra ny fahasalamana fa ny praiminisitra de tokony anisany mba afaka miteny fa praiminisitra koa zany ohatran'ny hoe teren'ny zavamisy angamba ny hoe tsy haiko ankaikin'ny filoham-pirenena de tsy miteny fa iny rangahy iny fatrako araka ny fahafantarako anazy de izy olona niasa tamin'ny BIT, niasa tamina resaka fitantanana manara-penitra ary mandeha amin'ny tokony ho izy kanefa izao miala tsiny miala fondro fa tena tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ary indrindra indrindra ah, io moa izany salama mampome sy hafahafa ilay resaka bonbon an, fa iny resaka bonbon iny aza adino fa minisitra izay olona tsy fantatro, olona tsy haritako, tsy fantatro akory ny anaran'ilay minisitra fa. Tsy nanao tsy izy irery nanao sonia ny resaka bonbon fa nanao sonia ny tamin'ilay izy a minisitry ny atitany dia minisitry ny fitantanam-bola miara manao sonia amin'ilay bonbon hoe avoaho ny vola hanaovana ilay bonbon dia tsy hisy appel d'offre fa marché de gré à gré niara nanao sonia izy telo izay no mahatonga anah hoe ilay firenentsika izany e. Tsisy le mangarahara fa tsisy koa tsisy bedy koa e! Enao zany raha misy fanapahan-kevitra raisinao nefa misy olona maty an! Eto Madagascar zany tsisy olana fa jerevinao nefa Edouard Philippe zao vao mivoaka ny gouvernement de voany enquête e! Hoe manina tsy ampy ny masque de voany enquête ny ministre taloha efa telo taona lasa mbola anatina enquête! Eto amintsika tsisy an'zany zay ne ny tena mampalahelo e! Tsisy miaro zany le vahoaka! Zay mahatonga anako Andeha manomboka amin'ny ty herinandro ambony ty a, de hijery akaiky ohatra le vola farany azo io, de raha vao tsy mandeha amin'ny hopitaly io a, un de tsy mandeha amin'ny fanampiana ny sehatra fizahantany, deux ary ny sehatra privé a, de tsy tsaritry tabataba aho ary vitako mitsy. Za rery a! Manangataka rendez-vous amin'ny filoham-pirenena aho, fantako fa tsy ho raisiny aho sady tsy tiany ilay zavatra teneniko, fa tiako ho fantan'ny vahoaka malagasy fotsiny ilay zavatra teneniko hoe izao, fiarovana ny olona rehetra, dia za mihitsy hangataka Roland Ratsiraka hoe subventionner ireo hôtel sy restaurant ireo amin'ilay vola azontsika fa efa prévu ho an'izany io, fa ny zavatra ny valintenin'omaly manko dia hoe afaka mindram-bola nareo a! Ny mpiasan'ny fizahantany dia hoe un mois de salaire. Izany nefa nataon'olona izany e! Nandritra ny efa-bola izy tsy nisakafo, tsy nandray karama. Donc izany tsy maintsy nindram-bola izy. Ahoana ny ahafahany mi-rembourser? Dia asianao mindrana indray izany dia i-rembourser-na. Tsy ho vahaolana izany. Be vahaolana tena izy, izy ireo voalaza ho izay.